ihumba cia gĩko na takataka cia maĩ nĩcio cirakũnyita ũgeni itũũra-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩũĩkaine ta ndemu gĩkĩ no kĩambĩrĩria kĩa marĩa ũgũtũngana namo gĩcagi-inĩ gĩkĩ na tondũ wa maitho ti wa rũthiomi bara wĩyonere mũtũrĩre wa aikari aya ũingĩ wa aikari itũũra-inĩ rĩrĩ nĩguo ũcũngĩrĩirie mũthianĩrĩrio wa nyũmba ici iria ciakĩtwo nginyagia ndemu-inĩ thĩinĩ aikari makĩhũthĩra makũnia ma tĩri kũhingĩrĩria maĩ na oho makũnia maya magakorwo arĩ mũthingi wa nyũmba ici maĩ-inĩ hũgũrũrũ-inĩ cia ndemu ĩno no kuo aikari mathambagĩria nguo indo cia nyũmba na gwakinya mathaa ma gwĩthamba maĩ no maya amwe magĩthambia nja mũthenya barigici Tunaogelea, kuna samaki hapa. Eh, nguo tunaosha, angalia hata kamba ndio hizo. Watoto wanafurahi, hakuna mambo na kununua maji, maji ni ya bure. gĩko kĩingĩ kuma nyũmba-inĩ ici kĩrigagĩrĩria maĩ-inĩ maya arĩ hamwe na gĩko gĩa kĩoro kĩrĩa kĩonereirio haha Si unaweza ukaa vile unakaa hivyo, kuta tu mtu anatoka huko na takataka hii poti za watoto. anamwaga na anachota hiyo maji na anasafishia na anaenda, hawajui kama yeye ni ugonjwa, lakini ukijaribu kuongea hakuna mtu anakuangalia. ona thengi ya ndamu ĩno gũkorwo ĩtarĩ njirigĩre gũkũ nokuo ciana cithakagĩra na aciari matigĩe na wagagu o wothe Hawa watoto wetu wamezaliwa na hapa, hatuoni shida ya hii maji. ndirĩ moĩ kana merĩ andũ managwa kana kwĩikia ndemu-inĩ ĩno no kũrĩ gĩkundi gĩa gũtangĩkĩra mogwati o ta ũrĩa tobe aratũtarĩria kujirusha ilikuwa mm, nafikiria ni two weeks ago two weeks ago alijirusha it was around kama saa nane usiku ama nini nä ngä njå kaga rä mwe ngetwo e hakuhĩ kũrĩra ngaingĩra ngahũrana na maĩ ngamũnyita ngamũgucia nja na ngatiga ndamũhũra tũboko twĩrĩ nĩ ũndũ ndatige mĩtugo mĩũru ona thengi ya mĩtino ya maĩ mĩtino ya mwaki nĩ ĩngĩ ĩkoragwo ĩkũrĩire ikari ya maitho tukichengewa barabara gari inaweza pita mpaka hapa ndani ukiribuka moto si wazima moto wanaweza kutusaidia sasa kama sai ukiribuka watapitia wapi nyumba ni hivi tu Ni hivi tu hakujaonekana vizuri. Hizo nyumba zikishika moto pale katikati, basi mamoto iwezi ingia. ona thengia ya mogwati maya mothe ũrĩmi na ũrĩithia wa mahiũ ndũtigĩtwo na thutha itũũra-inĩ rĩrĩ kuona namba nene ya aikari a gĩcagi gĩkĩ makoragwo magomeirwo nĩ ũkĩa Ũndũ wa kũgegania nĩ atĩ marigicĩirio nĩ mĩciĩ ya itang'a. Nyũmba ici na raithi wacio no kũrĩ andũ matahotaga gwĩkomborera na gĩthaka gĩkĩ nĩkĩo mĩciĩ yao. Watu wenye wanajiweza sio naona wako kwa huko manyumba kubwa kubwa, manyumba mzuri mzuri huko, lakini sasa wo, chini yetu ndio imefanya tumekaa kwa hii maji. ũndũ wa kũgegania nĩ atĩ gũkũ ciana citingĩrarĩra kuona o ndemu-inĩ ĩno nĩ gũtegagwo thamaki kũhũthĩra gatarũ gaka Ukiangalia pande hii kuna net, pale kuna net. Hii na hapa hapa ndio sisi utafutia na hii ndi- hii ndio jiko letu. ona kũhana oro ũguo

Kũhũrana na thĩna mũnene itũũra-inĩ rĩrĩ. Tutakuwa tunakopesha pesa. Unaweza chukua pesa kwenye chama uanzishe biashara ndogo ndogo ambazo zitakufanya upate mkate wako wa kila siku. Thĩna ũrĩa mũnene wa itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ kwaga kũndũ gwa gũte gĩko, makĩũria thirikari ya kaunti na thirikari nene ĩmateithĩrĩrie kũgĩa na kũndũ mangĩteaga gĩko. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Wanjikũ.